Ko whakaaro rānei koe, he aha te āhua o te kite i tō whenua o maunga, o awa, me o roto mai i te rangi? Hei te wā tuatahi ka kite tātou i tō tātou tūrangawaewae māi i runga. Ka rere tahi tātou i tōku pepeha mā ngā matatopa, hei tūhura i tō tātou kāinga whakamīharo o Aotearoa. Ka ako tātou i ngā ingoa rerekē o ngā maunga, ngā awa, ngā waiata, me te hītori hoki. Atu i ngā wāhi motuhake e whakaatu ana ko wai tātou hei Māori. Ka tuhi rā tātou i ngā kokonga katoa o tō tātou whenua. Haere mai, kia rere tahi i tōku pepeha! Kia ora, ko Mokopeni tōku ingoa, ā, nō Rotorua ahau. Haere mai, come fly my pēpiha. Ko Tarawera te maunga, ko Te Wairoa te awa, ko Te Arawa te waka. Ko Tū Hōrangi te iwi. Ko Ngāti Hinemihi te hapū. Ko Kataore te mōkai kaitiaki. Ko Hinemihi te tupuna kui a Oringa. Tihei Māori ora! I tēnei rā, ka haere tātou ki te ako mō tōku maunga mō Tarawera. He maunga motuhake, he puia moe. Ka haere anō hoki tātou ki tōku marae ātaahua, ki Hinemihi. He wāhi motuhake e kī ana te hītori ngā kōrero me ō mātou whakapapa hei tūhourangi. I mōhio rānei koe, ko tētahi mahi tino pai ki ahau ko te haere ki te kauhoe, ki te kohi koura hoki. Ko mātou te whānau e whitu, ko ahau te pōtiki o taku whānau. E ai ki a Tuakana ko ahau te tino, i te mea ko ahau te pōtiki nō reira. Oh, ko koe te tino, ko koe te tino. Ae, he tino nanakia oku tuakana ki ahau. Ko toku tino mahi ki konei, i te wā i tupu ake ahau, ko te kūta atu ki te toa me oku whanaunga. Ae, he mahi hākoakoa ki a mātou. Take i rongonui ai te maunga o Tarawera, ko tōna pahūtanga i te tau 1886, āe, i tino nui te pahū, ko te whare o Hinemihi i tino tiaki ngā tāngata mai te pahūtanga. Ko tērā whare rānei kei whenua kē atu? Āe, engari e hoki mai ana tērā whare hei ngā tau e heke mai ana ki tōna whenua tairikura. Ko tōku whakaaro mō te hokinga mai o tērā whare, ā, he mea nui ki ahau, te mea ko tērā tōku tupuna kuia a Hinemihi e hoki mai ana ki tō mātou kāinga, āe me ērā whakairo i roto i te whare.

Ko toku mea e hikaka ana ahau ki te tiro i roto i era mohi te matatopa ki te pera ki tetahi manu, pera ki toku tino manu te tirairaka engari i roto i tetahi kemu matihiko. Ngā āhuatanga tino ngākau nui ana ahau mō tēnei wāhi ko ngā āhuatanga taiao. He tino rongonui tēnei wāhi mō te pahutanga o Tarawera i te tau 1886. Ko te tīrairaka taku tino manu e rata ana ki ahau i te mea He manu hākoakoa, he manu whakatūpato hoki. He tino pai ki ahau te ngau paehamu me te ramakaura. Ko ngā mahi tino pai ki au ko te kauhoe me te manu i roto i te wai. E tino hīkaka ana ahau ki te kite i ngā āhuatanga kāore anō kua kitea mai i te rangi. Anō nei kei rō kēmu matihiko ahau. Ka tae te wā ki te rere i te maunga. Karawhiu wā! Woo! Tino mīharo!

Tino miharo! He pai rawa te kite i toku maunga, he pai ake i te mahi i te kemu matihiko. Tino rawe, tino rawe. I tēnei rā, i tuhura tātou i tōku maunga, i Tarawera. He puia moe i pahu i te tau 1886. I haere hoki tātou ki tōku whare tūpuna ki Hinemihi. He meka āhuareka ko te whare tūturu kei Rānana ia e noho ana, ā, ka hoki rawa mai,

Ko te reo te take.